Saitual helipad ah kan awm mek a vawiin hi March ni sawmhnih leh pathum. Saturday a ni a, tunah hian chawhnu dar thum a la ri lo va, vawiin chu ṭam dil te kan tlawh a, haw lama DC office te kan tlawh bawk a, tunah hian Saihmar tlangah kalin Saitual helipad ah hei kan awm mek a ni. Chhungkuain kan kal a, a nuam khawp mai, hun ṭha tak mai leh khaw ṭha kan han nei a, a lawmawm tak zet zet a, hei. ah helipad hmun hi a nuam a a kawng hi ah a nuam bawk a tin ih saitual aṭangin hei a hla loh a awlsam teh a thlen mai thei a ni a saitual pawh a lang fih em em a ni le tlem a hmun hma a hmun hma te an ti lang zuai zuai ang ni hi saitual lam e kheihnu ber pawh saw. Sawta saw awm a, hei khi lai tlangah khian an Bethel ṭhin tunah pawh Bethel an awm mek a ni. Tichuan hei helaiah hian hei helai hi helipad a ni a, a hmun hma hi a nuam em em mai a tiin hei heta ṭang hian khaw chheh vel te pawh a thlir tur hi a awm. a hmuh nawm hlawm hle bawk a ni hei hi an win indicator a ni a thli tleh lam hriatna kha a ni a chuan he lai hian hei han hawi phei ila ih ṭam dil lampang side kha a ni a tichuan tia kan han thlir phei chuan hei side wall kha a lang up mai a ni so Hei saitual a lang ut mai. Saw lai saw an DC saitual DC office kha nia saw kan hmu thei maw a hla khawp mai a. Hei chiang ange maw.

ka fapa pawh boya nuam em e nuam kan ti tlang e hei kan haw leh dawn tawh nih hi hei vawiin chu hei e khai a nuam kan ti em khai khai khai nuam kan ti a nuam lutuk vawiin chu e hei u zau te hun hui chu kan fang alawm hei chu hian hei ani tel lo te chuan hei kan lawm hle ni na thul thak khawp in te te kan a a rui hlim ani e e motor rui te hi chu mi hlim rui anga ni lo a pawia sawi lo a hriam ati mai ni a kan kalan khulai khan kan ding le zawk ang mai ti khaw thlirna khan ale ale umm le kan kal leh tawh dawn e awle tunah hian saitual helipad atang in kan haw leh dawn ta chei vek awle bye bye umm

Awle tunah hian sai hmar tlangah kan awm mek a, sawi tuam khan vawiin hi March ni sawmhnih leh pathum Saturday sanghnih sawmhnih leh pali a ni a, sai tualah kan han kal a, ṭam dil kan fang a tin DC office kan tlawh bawk a, tichuan sai hmar tlangah kalin helipat kan han fang a, kan han thlir kual a, tunah hian haw lamah sai hmar tlangah kan han chawn leh ta a ni, a hmun pawh a nuam e. ah khi pawh a thaw nuam a boruak pawh nuam khawp mai pathian zala a ruah suk lo a khaw tha tak hnuaia kan program te kan han hmang thei a kan ruahman te ah family a huahawngin kan han kal a a chhungkua a hlimawm hle mai. Saitual, Saihmartlang, Saitual han sawi hi chuan Saihmartlang hi rilruah hian awm lo thei lo a, Saitual kan han ral thlir at mai chu lunglen thlak a nia, helai hmun hi thalaite tan pawh chawlhni tlai,

Saihmar tlang hi saitual hmar tawp atangin a kalna kawng nuam tak mai a awm a. A tlang han chuan chhuah chiah hian saitual joint uaime chawlh buk nuam tak a lo awm a. Heta tang hian khawthlir paha thuthah chawlhna nuam tak a awm bawk. Duhtawka saitual leh a chhehvel tlang leh khuate han thlir hnuah helipad panin,

Tawngtaina tlang pangna step kawng chak lam a awm a, heta tang hian a dua piang Bethel turin an kal thin. Kan kal phei zel a, Reilotea kawngthlang lamah Sangte Memorial Camping Centre a awm a, gate mawi takin an siam a, a hmun an vawng thianghlim hle mai.

Kum Sanghnih sawm pariat, February ni sawmhnih pathum khan mnf sawrkar laia Home Minister Pu R Lalzirliana'n a hawng. Helipad sirah hian tlang nuam tak a awm a, chawlhbuk te a awm a, khawthlirna leh chawlh hahdamna hmun nuam leh thengthaw tak tak a ni deuh vek mai. Tin, hemi vul lawk atang hian tawngtaina tlang lawmchhohna a awm a, Bethel tura kal an thahnem thin hle a ni. Awle, saitual mipui tan chuan sai hmar tlam hi hmun pawimawh tak tak awmkhawmna a ni ber mai. Fianrial tawngtai na hmun tha tak mai a awm a, tin, camping centre tha tak mai a awm bawk a. Hei baka chhungkuaha han intihhar a, han hahdamna turin khawthlirna hmun tha tak tak a awm bawk a. Awle, saitual ila kal lo anih chuan i kal hmasak berah saihmar tlang hi i lo tlawh ve ngei ngei dawn nia.